Dwi di bod mor falch i gael cymryd rhan mewn fideo bach neu hysbyseb i ddeud mwy wrth bobl am waith yr hosbis a fel hogan lleol ges i magu yn Llanrhillion Rhos mae gwaith a presenoldeb yr hosbis di bod yn rhan o mywyd i erioed. Yn y fideo ma mae na sawl neges, mae na ddarna bach o wybodeth, hynny yw bod yn costio 5000 o bunnoedd y dydd i redeg yr hosbis, bod 'na 1,600 o bobl yn defnyddio gwasanaethau'r hosbis, a wrth gwrs bod y cyfan am ddim i bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau yma.
Ac i sicrhau fod drysau'r hosbis yn parhau ar agor, maen nhw'n dibynnu ar y staff arbenigol ond hefyd ar grŵp o wirfoddolwyr Triw.
Mae gwirfoddoli yn rhywbeth rhyfeddol. Dim ots faint o... dach chi'n rhoid i fewn, dach chi'n cael llawer mwy yn ôl ynde, chi'n gwybod, mae o'n rhyfeddol. Mae'r gwasanaeth sydd yna wrth gwrs yn arbenigol, mae'r urddas yy a a'r... dach chi'n gallu teimlo'r cariad sydd yma. Mae hwnna sydd yn rhyfeddol. A mae o'n cyffwrdd efo Mhenrhynford ynde? Ac yy yn wir yn ddiweddar dwi 'di weld o ddwy ochor dwi 'di weld o fer gwirfoddolwr fel o'n i'n deud ers pump chwe bron i chwe blynedd ond fe o'dd fy ngwraig farw 'ma yn ryw chwe mis yn ôl ag o'dd rywun yn gweld wedyn ac yn teimlo y gofal.
'Dan ni'n edrych ar ôl bobol hefo canser 'dan ni'n edrych ar ôl bobol heb ganser hefyd yym ond hefo yym salwch sydd yn byrhau bywyda n'w. Dan ni'n edrych ar ôl y person yn gymdeithasol, yym yn ysbrydol, yn gorfforol ac yn feddyliol, a'r teulu hefyd. Mae hi yn bwysig iawn i ni yym datblygu fideo wedi animeiddio fel hyn oherwydd un o'r pethau mae pobl yn feddwl ydi bod hosbis yn le trist a llwm iawn a felly mae'n bwysig i ni gyfleu'r neges bod o'n le llawn bywyd lle mae pob eiliad a pob munud o fywyd pobl yn cael ei werthfawrogi. O'n ni gyda yy un o'r cleifion un diwrnod ac o'dd 'i wraig o o'dd o 'di dod i fewn am ryw gyfnod, nid yy diwedd byd felly o'dd 'i 'di bod am ryw doriad bach ac o'dd 'i'n poeni amdano fo a dyma fo'n deud gwranda medda fo yn Saesneg o'dd o'n siarad digwydd bod yn gwranda medda fo yli sawl hotel 'dan ni 'di aros yno fo dros y blynyddodd? Yli, medda fo, dyma i ti'r pump star gora dwi di aros 'na fo rioed. A ma hwnna yn ddarlun o hosbis, ynde? Wrth gwrs ma na lot fowr o godi arian yn goro digwydd i sicrhau bod y lle yma'n ca'l ei gynnal yn does ond sut wahaniath mae o i godi weitha Nia Parry yma heddiw yn creu'r fideo yma su ma hynna'n gneud gwahaniath? A dwi me'wl bo hwnna bro ffantastig bo di di bod yma heddiw ma yym o'n lledaenu'n gwaith ni a pa mor bwysig ydi'r hosbis yma a hel yr arian i gynnal y lle. Ydy, mae'r gwaith mae'r bobl yn neud yma yn yr hosbis yn gallu bod yn ddifrifol ac yn anodd iawn, ond fel ti'n synhwyro pan ti'n cerdded mewn yma mae'r awyrgylch yn hapus ac yn ysgafn ac yn hyfryd yym ac o'dd o'n bwysig fi'n meddwl adlewyrchu hynna yn y fideo.